Теге 600 мең татар юкка чыкты бит пандемия вакытында. Оптым илаһи, бөтенесе белән бергә. Тагын бер сүзе бар, монда инде фәлән нәрсәнең җылысы да калмаган диләр, анысы монда кычкырып әйтмибез, аны кеше үзе белә инде. Белгән догаларыңны укыйсың да, чыгып басасың. Акыллы ир белән яшәргә дә авыр. Шулай инде, ну, менә син әз белгәнгә шулай тоела, мин күп белгәнгә түгел.
Исәнмесез, дуслар! Хәерле көн!
Кыямовлар кыздыра тапшыруын дәвам итәбез. Илдар, менә көнкүреш турында сөйләшик әле. Безнең көнкүрештә күп нәрсәләр хәзер тормышыбыздан төшеп калды. Менә телгә беренче килгәне табагач, көянтә. Хәзер бит инде көянтә. Чөнки газ керде.
Әлбәттә шулар. Менә көянтәләр хәзер авылларда да бик сирәк күренеш. Моны балалар бөтенләй белми дәдер әле. Без үзебезнең өйдә саклап Менә куйдык әле. ничек уйлыйсың син? Ул безнең кулланыштан төшеп калгачтын, предмет кулланыштан төшеп калгачтын, ул безнең телебездән дә төшә бит. Ул фәкать менә Мөхәммәд Мәһдиев, Аяз Гыйләзев әсәрләрендә генә калачакмы? Әмирхан Еникеев һәм башкалар. Шулай булачак, шул кызганычка каршы. Менә без аларны ничектер үзебез җуймасак, сакласак, йолалары белән бергә, әле бит э, йолалар йола да бит әле. Менә ул уңайдан, димәк, бу мирасыбыз да саклана дигән сүз. Чыннан да, әгәр дә тормышның үзендә көнкүрештә предмет үзе булмаса, сүзе дә югалы табигый. Ә бит инде ул безнең байлык, ул күпмедер дәрәҗәдә байлык. Менә син әйтеп киттең бит инде йолалар елы дип. Ул бит инде көнкүрештәге ул әйберләр, ул предметлар безнең йолаларыбыз белән тыгыз бәйләнгән. Рус әйтмешли, больше скажу. Менә шушы шушы предметларны аңлата торган сүзләрне бәлки без икенче предметны аңлатыр өчен кулланырбыз менә мин бик бик кызыгы менә мәсәлән бездә э, катык белән башуалар бит инде менә аны башумак дип йөртәләр менә безнең мишәр авылында чирмешәндә кара чишмәдә башумак баш уа торган әйбер менә шампунь дигән сүзгә бер дигән эквивалент шампунь урынына башумак бик яхшы төрекләр булса әллә кайчан алып куярлар иде э, менә тагын шундый кызыклы сүзләр бар җәмәгать болар безнең менә э, тарихи сүзләр һәм архи Архаизмга әйләнеп баралар дип әйтим мин әкрен генә. Төннек, көянтәне әйттең, кәҗәнкә, кәҗәнкәнең нәрсә икәнен белүче дә юктыр әле. Бу менә ишек алдындагы ит куя торган, савытлар тота торган шундый чолан инде, караңгырак як. Бездә дә бар ул. Бу авылларда.
Ялгышмасам, әйе, гарәп теленнән кергән булса кирәк. Юшка, мисыр рус теленнән алынган вьюшка. Пичнең өстендәге теге тартып төтенне уздыра торган әйбер. Тырыс, беләсез инде. Шәйкә, монысын белмәскә мөмкин, бу сезнең сүз әйт. Шәйкә ул менә котык оета торган савыт, агач савыт. 3 литр күләмендә юкәдән ясала. Болдыр, бусы инде подмостка, эстрада кебек, ишек төбендә була торган әйбер. Соскыч төшеп кала, кисәү агачы. менә шул газ керүләр аркасында һәм башка нәрсәләр ә нинди матур сүзләр әйме әлбәттә шулай менә мин әле сүзләр дигәннән инглиз теле сүзләрен бит инде менә дәүләт күләмендә шундый әйбер дә булып алды инглиз теле сүзләреннән котылу арыну дигән э, хәтереңдә булса сөйләмнәргә бик кертмәскә россиядә журналистика вакытында укыган вакытта хәтереңдә булса ленин бабайның э, борьба за чистоту русского языка ма ниндидер шундый бик мөһим бер әйберен программа итеп алып куллана дирек дөрес әйткән бит инде ул мәсәлән недочеты э, перегибы тагын нәрсәкәй э, дигән сүзләр бар вакытта нәрсәгә без дефекты дигән сүзне кулланабыз дип әйтә һәм шуңа аналогик рәвештә үзебезнең телдә дә э, ниндидер эквивалентлар аларны алыштырырдай сүзләр табарга мөмкин ә инглиз теле бит инде ул шул дәрәҗәдә нык үтеп кергән безнең телгә әйме көнкүрешебезгә шаккаткыч татар журналистикасында инде хәзер бик күп ул мәсәлән үзебезнең сүзләрне генә саныйк мәсәлән стендап брифинг пресс релиз тайм код бездә телевидениеда бар кофе бре лайф шорт лист лайф хак үзебездә шуны кулланып утырабыз менә никадәр сүзләр ә болар урынына нәрсә табып бетерәбез соң каян алабыз тора бара татар телен кысрыклап чыгармасалар ярыймы ул сүзләр Менә аларда бер теге э, агымга кушыла торган бер чишмә кебек. татар юкка чыкты бит пандемия вакытында шуның кебек безнең сүзләребез дә юкка чыкмаса ярый. Менә шуның өчен без телебезне белергә, сакларга һәм яратырга бурычлы. Ярар, инде тагын килеп, менә мин бүген тәкъдим итәсем килә, Э, кызыклы неологизм бар алайса менә югалган сүз урынына нәрсәдер тәкъдим итәргә мөмкин бит бу нәкъ менә без санаган журналистикадагы терминнар түгел бу гомуми сүзләр күп очракта ул югалган сүзләргә рус теленнән алалар да куялар чөнки аңлаешлы бит дип әйтәләр ә тегесе дә аңлаешлы булыр әти шул да безнең телебез бит мәсәлән коемчы дигән бер сүз таптым әле коемчы бу нәрсәнедер коеп ясаучы ювелир зәркәнче дигән сүзгә синоним зәркәнчесе бар аның Менә синоним Ә булса. агач белән эш итүчене ничек әйтәбез? Анысын әйтәбез, хәзер әйтәм мин аңа, анысын саба якларында әйтәләр ие. Э, кырмачылык, резьба по дереву, кырып ясаучы, кырмачылык. Менә Әйбәт бит. кайбер вакытта без бит инде журналистлар әйме, менә шул сүзләрне бик каты эзлибез. Менә минем фикер туды синең белән монда сөйләшеп утырганда. Бәлкем менә шул сүзләрне җыеп, әйме, журналистка ярдәмлек, журналист өстәленә куеп э, куя торган, әйме, журнал өстәлендә һичшиксез була торган шундый дәреслек димме китапчыкны эшләргә кирәк тә бик әйбәт неологизмнар термины аны бит инде рабит абый батулла эшләде ул аңарда бар шуның китабы нигезендә ничектер эшләргә дә мөмкин мишень мәсәлән тәмек мишеньгә атты дип язабыз тәмек дигән үзебезнең вариантыбыз бар ә син аны каян таптың ул тәмекне Акыллы ир белән яшәргә дә авыр. Шулай инде, ну, менә син әз белгәнгә шулай тоела, мин күп белгәнгә түгел. Тагын бер сүз бар, Шулман кала. Мәсәлән, Түбән Каманы шулай тәкъдим иткән булганнар. Моны Илдар абый әйтә иде. Ә мин менә Шулман тамакны укыдым, монысын әйтә алам каян укыганымны. Безнең Мираж журналында, анда күзәтү ясаган, и менә анда э, безнең күренекле Бакый абый урманчы, рәссамыбыз данлыклы. Шундый әйбер тәкъдим итә, ул аның ватаны бит инде күпмедер э, дәрәҗәдә. Нинди чулман тамакка бардым әле ди. Менә бик матур, камы тамагы. Әмма ләкин кулланышка кереп китмәгән әле. Шул ук менә Мирас журналында тәкъдим итә алам. Э, бик ошый миңа Ләбиб абый Леронның варианты Тума. Ул Чирмешән тумасы, Кара Чишмә тумасы, выходец, уроженец дигән мәгънәдә. Мәсәлән, син Шунда туган дигән мәгънә. Яшел үзән тумасы. Ә без бит инде тумышы белән фәлән-фәлән. родом оттуда дигән әйберне калька иттереп кенә кулланабыз ә бу бик матур татарча вариант ул чирмешән тумасы ул лашман тумасы ул э, яшел үзән тумасы акнаныш тумасы әйбәт бит инде оппонент дигән сүз бар менә без шушыңа ничек икән соң ул оппонент дип аптырап утырырга бик мөмкин Менә моңа Әмирхан Еникидә укыганы бик шәп вариант, эквивалент әрептәш. Әрептәшләре миңа әрепләшү дигән мәгънәдә. Әйбәт сүз, әрептәш. Хәтта сингармонизм законы да бозылмаган матур татар сүзе. Бу очракта теге дискуссиягә кергән кеше инде бу, әйме? Әйе, ясак.
Мәсәлән, бу сүзне Рабит Абибатулла штраф мәгънәсендә тәкъдим итә, миңа шулай ошый. Төрекләрдә ясактыр, э, тыелган дигән сүз, ә бу менә штраф, мәгънәсе барыбер шул. Востоковед дигән сүзне син ничек тәрҗемә итәр идең? Көнчыгыш белгече. Менә син ике сүз белән тәрҗемә итәсең, ә мин шәркыятьче генә дип әйтәм. Шәркыятьче бетте китте. Оптом э, күмәртәләп Мәсәлән, күмәртәләп сату, оптом дигәнне кайбер кеше аптырый. Ничек тәрҗемә итәсез? Күпләп дип күп очракта языла. Күпләп сату варианты да начар түгел. Күмәртәләп менә бу оптом иляхи бөтенесе белән бергә. В розницу ваклап сату була инде. Ваклап сату. Тагын менә безнең тел бит инде шул дәрәҗәдә матур. Э, кайбер кеше әйтә, тел бай түгел, татар теле һәйбәт түгел. Ул телне белмәгәннән генә килә җәмәгать, андый кешеләргә ышанмагыз. Ул үзенең телен белмәгән һәм сөймәгән кешеләрнең сүзе генә. Безнең телебез бик дифференциацияләшкән, бик матур, төрле мәгънәләрне аңлата ала торган тел. Шуңа мисал китерәм. Мәсәлән, җылылык, суның кайнау процессын аңлата торган берничә сүз бар. Син аны хатын-кыз буларак әйбәт беләсең. Лем җылы. Менә бу әле куйдың да, лем генә менә, җылы гына. Кан җылысы. Бусы инде, димәк, э, кан тәнендәге кеше тәне 37, 38, 40 ка җитеп килә торган су. Тагын бер сүзе бар, монда инде фәлән нәрсәнең җылысы да калмаган диләр, анысы монда кычкырып әйтмибез, аны кеше үзе белә инде. Ансы тагын да салкынрак. Ә менә җылымса, бусы инде димәк сизелер дәрәҗәдә җылымса, җылы, бусы инде уже бик яхшы җылы, бу 60лап, 80ләп градустыр инде уже. Ә кайнар бусы инде үзегез беләсез, бусы 100 градуска җиткән. Менә бит. Шыр кайнар дип тә әйтәләр. Шау кайнар диләр.
Шау кайнар, шыр кайнар. Юк, сездә шыр кайнар дип әйтәләр, мәсәлән, бездә шау кайнар диләр. Икесе дә матур. Икесе дә безнең төрки татар сүзләре бик күркәм.

Файдалы киңәш була. Менә кайвакыт кешеләр әйтәләр, Э, мин ничек ялгышмыйча гына укып чыгыйм икән текстны язган була ул мәсәлән туйда игътибар иткән була юбилейларда карыйсың кеше буталып бетә ялгыша әлбәттә дулкынланадыр инде дулкынланмас өчен кайбер кешеләр сәхнәдә үзләренең шигырьләрен укытканда да дулкынлана дулкынлана ә менә андый хәл нәрсәдән килә икән соң ул нәрсәдән килә моның өчен репетиция дигән бөек әйбер бар Мәсәлән, текстыңны яздың икән, шул текстны син өч тапкыр укып чыгарга тиеш. Беренчесендә укып чыкканда син гомуми танышасың, икенчесендә партитура ясыйсың, менә монда басымны билгелисең, бусын былайрак әйтәсең, бусының э, сүз басымы, тел басымы, синтагма басымы кай җирдә. Авыр катлаулы сүзләрне бүлеп-бүлеп куясың. Бөтенесен менә шушыларны эшләгәннән соң бу үзенә күрә партитура дип атала. Һәм өченчесе инде э, итоговый бөтенләй бөтенесен ныгытып э, теге сәнгать дөньясында фиксировать дип әйтәләр инде менә шушыны ныгытып куясың булса инде э, чисталама әйбәтләп ахырына кадәр эшләп чыгылган яхшы варианты була һәм белгән догаларыңны укыйсың да чыгып басасың аудитория каршысына менә бу киңәшләр сезгә күпмедер дәрәҗәдә файда бирер дип уйлыйм игътибарыгыз өчен рәхмәт